געב מיר א ריינע הארץ, באשעפער די הארץ איז מיר פארשמירט, ווייסט וואס איך וויל, איך וויל נאר דאס און דאס און דאס און דאס, זאגטס פאר די אייבערשטער. געב מיר א נייע, רייניג מיר מיין הארץ, וריח נחה חדש בקרבי, געב מיר א נייע, א נייע ווילן, א נייע, איך בין לעצטנס אזוי, אזוי, אזוי אראפגעפאלן באשעפער, אמאל האב איך נאך געוואלט לערנען אביסל, אמאל האב איך נאך געוואלט דאווענען, קאפ ליגט מיר אין אזאנע נארישקייטן, איך ווייס נישט וואס ס'גייט פאר מיט מיר, דאס איז התבודדות, די שרעקעדיגע ווארט וואס מיינט התבודדות, מענטש זאגט התבודדות, מ'גייט התבודדות, מ'טוט התבודדות, מ'דארף גיין אין וואלד, מענטש זיצט ביי זיך אין קאר, א מענטש זיצט אויפן באס, א מענטש זיצט אויפן טרעין, א מענטש זיצט, ליגט אין בעט, ער שמועסט מיטן אייבערשטן אויף אידיש, ס'איז נישטא קיין בעסערע זאך פון דעם, רבונו של עולם אמאל האב איך נאך געלערנט, געדאווענט, וואו בין איך, העלף מיך, געב מיר א נייע הארץ, געב מיר נייע אויגן, געב מיר א נייע ווילן, העלף מיך איך זאל וועלן עפענען יעדן טאג א משניות, באשעפער, דו זאלסט מיך לאזן אזוי פאלן, איך האב שוין באלד א, זאג פארן אייבערשטן, דא איז דא א ניגון וואס מ'זינגט, אזא חסידישע ניגון. זאג עס פון דיר, נו, מאך די ניגון אויף דיר, קענסט די ניגון, מען זינגט עס, די חסידישע בחורים אין ישיבה זינגען עס ביי די קבלת פנים'ס, מען זאגט נאך א נוסחא פון רבינו מפשיסחא, ער האט זיך איינגעטענה'ט מיט די נורא עלילה, זיי שוין צופרידן און לייז אונז אויס אלס אידן, ווי איידער אלס גויים חלילה. ס'איז א גוטע ניגון, א גוט. רבינו פון פשיסחא זכר זיך יציל געלייני האט געטענה'ט מיטן אייבערשטן, ביסט נישט צופרידן יעצט פון די אידן, לייז לייז אויס בעסער די אידן יעצט ווי איידער ס'זאל נישט זאלן נישט זיין גויים. ווי מאכט דיר די ניגון אויף די בית בארדעס? ווייסט שלא ביסט אלס ווען גייסטו מיך א חתן מאכן? ווען גייסטו זיין צופרידן פון מיר? נאך אביסל ווי איך קען שוין נישט, איך פרוביר מיט אלע כוחות צו זיין וואויל, מאכסט מיך יעצט א חתן, כאפסט מיך, סעיוו'סט מיך נאך. כאפ כאפסט מיך נאך יעצט א גוטן א גוטן סך הכל מ'זעט א בחור איז נאך גוט איז נאך וואויל שוין געט ער א מאך א חתן פשש ס'איז געלונגען די וואס ווארט וואס וואס וואס ווילסטו אויף וועם ווארטסטו א מענטש טענה'ט מיט די אייבערשטער דאס איז עס באדערט דאס א מענטש רעדט צו די אייבערשטער נאך א תפילה נאך א תפילה נישט דא קיין געשמאקערע זאך אין דעם נישט דא קיין זיסערע זאך אין דעם קענסט נישט רעדן צום אייבערשטן בעט אויף דעם אליינס רבונו של עולם העלף מיך איך וויל רעדן צו דיר רבונו של עולם העלף מיך ס'איז מיר אזוי אנגעלייגט אויפן הארץ כ'קען עס נישט ארויסזאגן, כ'קען עס נישט ארויסזאגן. דער אייבערשטער העלפן אז מ'זאל זוכה זיין צו רעדן צו דער אייבערשטער, פאלגן די הייליגע רבי, וועט נישט זיין קיין איין דרגה אין דער וועלט וואס דער רבי זאל אונז נישט צוברענגען צו דעם. וואס דארף מען טון? וואס הייסט פאלגן? לערנען און דאווענען. נו אויב אזוי וואס דארף איך דער רבי? יעדער רעדט פון לערנען און דאווענען, דער רבי גיבט א וועג צו לערנען און דאווענען אפילו פאר דיר. אוודאי דא תלמידי חכמים וואס לערנען און דאווענען, אוודאי דא שיינע אידן, דער רבי לערנט אויס לערנען און דאווענען פאר דיר. א מענטש פרעגט, וואס דארף איך האבן ברסלב'ע רבי? וואס פארקויפט ברסלב? אויב נישט ניין נייך, וואס פארקויפט ברסלב? איין זאך, תורה און תפילה. קוק אריין אין אשר בנחל, די בריוון פון מהרש, דער רבי וויל איין זאך, לערנען און דאווענען. לאכט יענער פון מיר, לערנען און דאווענען? קום צו מיין רבי! אונז מאכמער שירעם, די גאנצע קהילה לערנט דעם דף. און נאכדעם מאכט מען בחינות, אונז לערנט נאכדעם לערנט מען די שלחן ערוך. ווייסט וואס איך ענטפער אים? וואס ענטפערט מהרש א אויף דעם? יא, איבעראל לערנט מען און מען דאווענט. דער רבי לערנט האט א וועג צו לערנען און דאווענען פאר דיר אויך. יא, פאר דיר אויך. איך ווייס דיין דיין קהילה לערנט, דיין קהילה פארהערט זיך, דיין קהילה דאווענט, אבער דו, דו לערנסט דיך נישט, דו דאווענסט. זאג מיר די אמת, שטילערהייט, ששש קום מיר עס אריין אין די אויער, שטיל שטיל שטיל שטיל, וואס איז דיין מצב? דו פרעגסט מיך וואס דארף מיר די רבי? קוק אן אזעלכע, מען זעט אצל לג בעומר פיקטשערס פון אלע חסידות'ן, בערג מיט מענטשן, פארענטשעס, בערג! בערג מענטשן טאנצן צום אייבערשטן, וואס דארף מיר די רבי? יא! דער ווייסט וואס דארף די רבי? די אלע די אלע זענען מסודר פאר דיר, פאר דיר, פאר דיר! א וועג פאר דיר צו לערנען! א וועג פאר דיר צו דאווענען. ביסט כלאס נאריש, דו קוקסט אויף יענעם, איינער פרעגט מיר וואס דער דיין, דער דיין איז נישט קיין תלמיד חכם, דער דיין דארף דרך הלימוד, און דער און דער דיין, זאג איך אים לאז אפ דעם דיין, דער דיין וועט דיך נישט העלפן, קוק אויף דיר, אויף דיר, דו לערנסט? יא? יא, הויך ענטפער מיר יא, שטילערהייט ענטפער מיר, לערנסט? איך פרעג דיך, לערנסט? כ'וויל לערנען. כ'וויל וועלן וועלן וועלן לערנען. אה, דער רבי האט פאר דיר א וועג יעצט אנצוהייבן. יעצט עפן א משניות און אנהייבן לערנען. יעצט עפן א גמרא און אנהייבן לערנען. זאג מיר, דו דאווענסט? יא, כ'ווייס, כ'וויל דאווענען. שוין, דער רבי וועט דיך אויסלערנען א וועג צו דאווענען. דו וועסט אנהייבן רעדן צו די אייבערשטער יעדע זאך וואס דו דארפסט. די אייבערשטער העלפן זאלסט זוכה זיין צו קבלת התורה אזוי ווי עס דארף צו זיין. אזוי ווי ר' נתן. מען וועט עפענען דעם תורה, מען וועט ארויסלערנען תורת שביעות, און מען וועט פילן א נייע תורה. א נייע תורה, א ניי איך גיי צו מילכיגס, איך בין א בעיבי, איך בין יעצט געבוירן, איך הייב אן פונדאסניי, איך בין יעצט, איך האב נישט, איך, די, איך געדענק די, די ווערסט מיר א פרומער, איך געדענק פאריאר ווער די ביסט געווען, איך, ס'נישט מיך, ס'געווען פריערדיגע גלגול, היינט. האב איך אנגעפאנגען א נייע גלגול, וואס דארף איך שטארבן אלקים הרחמו, איך ווער יעצט מגולגל, היינט ווער איך מגולגל און איך הייב היינט אן א נייע לעבן, אייבערשטער העלף מיר זאל האבן א פרייליכע יום טוב שביעית.